Hatsi nhai mama. Nhai mwanangu. Musina ndakubva kuyambira ini nawe tikomana twe muraino. Nhai mama. Eh vakandiudza zvangu ani techingoomhoresawo vamwe rise vamwewo. Ko kakomana aka kauwe kakuya kachikutamira paroad nguva nenguva. Ndiri kukona pagedhi pangu apa. Kana pfeka green kamafresh. Kane kachitsvagei. Ah, nhai mama munhu anongowira noonaye saka ndichingongomhorisawo aiwa zvauda kundiitira izvi kaizvi izvi hazvichatoiti because wakutondimakisa nevane munharaunda muno kunzi onai vana vepanhingi vaya zvinokupera nekungotorwa nevakomana muraini hapana kana zvisvinu zvamunoburitsa nabe pano chiri ndainenge chingotaurwa munharaunda munoti ndiite sei musina ndakabva kukuyambira saunzwisisi chii chakadaro ichocho Ah mama, zvemakuwe vanhu ngazvikwanise here? Aiwa, munomongotaura zvakawanda wanda. Ukatotanga kutodaroka, wakutondikwidza BP yangu manje. Wakutondikwidza BP. Ndogara ndakangotara nenhau yako. Ndo instead kuti ndinetsane naTonde panapa. Ndakunetsana newe. Ah, iwewe ndiwe wakutondishupa pamba panapa. matonde wacho zvikakwidza akapota fodya dzake anenge aneni bipi yangu nokwira inouswere ashuta ndokugara ngopedza mari yangu chinotenga mapiritsi kufamasi uko nekuda kwenyu vanoe panapa asi taka kudzosiyana nevakomana vemunharaunda munomu avana chavanombokupa vana chavanombokudzidzisa harisi rudo uru kudangosiya kupa mimba yovanyadziso mumuraini tara uri nherera mwanangu kukutora kwandakaita kukuda vangani vaikuramba panhamo vachiti aiwa tichazogadzirisa tichazodzoka tichimutora asi ndakaita chido kuratidza ndinokuda mwana wemunin'ina wangu ndinokuda izvi ndakakusiya pamwe ndekakatoni wakatozvitakura kare Ah, yes mama, I know that, I know that you want to look at. Ah ah. Kana ah, unongotaura ah. zvinhu zvakaoma. Iko kutaura kwako chizvinamura namutsa mamutsa kunge public vanhu ikoko ndokuti kuti unhokwe nhokwe netukomana ucho nokwange munhu wakura. Izvo hapana kukura kwamboita ne mumhu wako ndokufurira. Kana mama. Aiwa, hatisi kuseka ini, hatisi kuseka. Izvo musoro kunogara uchingotenga vanhu. Wese maine vepa next door. vakandibvunza nezwi rakati ko mwana wenyu uyuyu wamakagara vamwe vatengogara naye izvezvuyo anomboita sei tiri nguona nguva nenguva anenge amira nechikomana chero mukamutuma madomasi kana nguva muriwo chaiyo anenge akamirirwa nemukomana kunyandinyadzisa parhodhi shuwa kutarisa togara parhodhi unondifemere kupi nini kupi aiwa izvo handichada handiidi zvangu gadzirisa unhu hwako kwanga waramba uchigara neni ndimo ndinozopa vanhu kuti vataure kuti vanhu havagona kuchengeta vana vanenge wafirwa eh, aiwa handidi gadzirisa unhu hwako kubva nhasi handidi zvekutaura haa kana gadzirisa hako kubva nhasi notika hwanje ndichandona ndati dhipa musaka pako woti tonde nekusaidi iwe nekusaidi aiwa handidi kondo zvakatokonzera kuti munin'ina wangu ashaya aiwa kana kana makutodaro mama mai makutokaa aiwa ndikukutsura ndikukutsura hazvinoti kana vhoisi rangu rakakwira kudaiwoka ndiri kupopota ndiri kukudza nerurimi rwakanaka ukaona mai vasingakutsvira vakude ndinokutadzirei hembe ndirokunhongera nhongera kuchikoro wani unongoenda niko kakoma nekaka ukangona tukoma tworembedza matrauzi wako tongoti natwo natwo kana nesendi mhomwe anenge asina anenge asina kana pamwe ari kutotengerwawo kumba iwo vhevwa vhevwa nzi huya hande kuchengeta huya ndakakudza kuno kugeto Kuri kugeto. Ende vese vanhu vaya vanorewa nemunhu wani. Vapera vakomana vese vaya nechirwere. Amen. Itai. Ndazvidzwa kana mama wedu mzangu. Andati itai. Kupota mama ndazvidzwa ngwa ndakakudza kuti andidaro. Hmm, Ndotanga ndaneta. Ndaneta. Kuti pakwenyu nekoko wanenge wango he he. Munhu aurari uchingoti ukwamba zuva nezuva. Nditsura vana vako, tsura vana vako.

iwe ndakuuza kuti liverpool inopedza baba ah, ndati ah, vakawina namasango vanhu vauri kuti iwe iwe 21 20 wotara kuti mafanizi ah, i20 bva ndikutokudza kuti masanga mira uone anombokunyepera kuti kupera kweligi aitore ligi kana zvikaakature ligi sala kutamba na baba sala kupfeka ka 11 kumusana watozitana neimaka wakurwadziwa hoye hoye hoye boeresa kuda hagi yaazika neyo mwana saka mangozvika iwo wanga wachida hagi ndikatopa uyu manje oh, nekuti mansiti akarohwa komukekeiko pazuva bhora mukutaura nezvei man city ah, shiri right wakusaiti kwangu maishiri apa pazopinda zveman city ka aiwa ini ndaitomboisapota but handichaida ayakadhakwa ah, yesha but iyo ndaikutsvaga iwo ndatombosvika padhini pako ndiri mari mwezuro ndiri newe wona ka pa handinoziva pakona pana tonda apo kapo mhm. pane ka mwana kakauya ipapo kanonzani mwana akapi kanizazijeni jeni jeni kaita kapfura mzee asi akarambwa Ayo, otumira munhu aiwa ndeupi iye kozi ini wese asvika ndotomuziva kozi tisu varidzi venyaya yakaisa kana dzakare kanonzi jeni jeni so kaslim so ka ka black beauty so waita Mira, mira, mira. waita mutete Pane shamwari vakamboona ungati pana pana to Ndiko. pana tonde Eh, Eh, kuti ndiko ndiko ika. kamunhu ikako strategy ndoende tochinja strategy mira yo shamari yo ndotoita unochikondisimbisekokwaiza

mira akaunzika tiri pa ah, iwe watanga watanga watanga aunyari betounyara rako zvegwalangwa hapana aiwa mari ah. handisatitagwalangwa ah, hapana kana pana bhostora zvemari

Jessica ndiripo zvangu rise ndiripo rise yavo ha ndiripo zvangu asi uri munyowani kunoku ya ndimunyowani unogara kupi ndogara kuseri kwanatonde oh, oh, oh, panatonde apo paseri apo unonzani Ndonzi Janet. Janet. Oh, mudiwa Janet. Ndiwe unonzani? Hai ndonzi Sarudzai. Hai sina chinokuchisa. Okay, iri bo. Eh, yes kan Melo. Eh, suri sei? Ah, ndiri bo zvangu kokurova. Kuroverana asikana. Ah, ko ndine chiletesi ka. Sei ko kutononoka? Ah, ko mai muriyo wavaya. kubatwa nechikomba zvausina kana kupfeka hey, eh, naiwe zvazvinonyadzisa unoziva nezvinyama zvao zvezviya hey. Eh. zvichingoti rapurapu hey. kwanzi kudiiko naiwe kuita ah. zvechikomba ameno zvakuba chido hey. ah, zvotonyadzisa nekuchembera kwao kuya ah, vanga vadhakwa kuzviitira tsvina nhai mukutozotakurwa nevanhu kwanzi kudiko nhaimi zvatiri kuitirwa muno meri ah, ameno tichi chikuitika nhaimi ii zvinonyadzisa ina handichagari ndakuda kutoenda unochera mvura kumbo akanenga kuda tonobika ah sikarege ndiendeona mwanangu wanu vamwe dai mabuda mutira kosi ndongokuonai muchindivharidzira kodoreingerei munenge munovatsiva